Nesa, rydym yn symud ymlaen i brif siaradwr y dydd, yr Athro Emeritws Colin Williams, fydd yn trafod ystyriaethau polisi iaith ac i ddilyn yn syth ar ôl yr anerchiad bydd yn sgwrsio gyda'r Doctor Gwenllian Lansdowne-Davies, Cyn i mi roi dy llawr ym i Colin yn fan hyn, ym hoffwn eich llongyfarch yn fawr iawn ym am eich gwneud yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Caerdydd ym a braf iawn i i cael dathlu efo chi heddiw. Ym bydd Gwenllian yn ei holi yn y man am ei yrfa ac ati, felly wna i ddim ymelaethu yma Yym, ond jyst chydig o eiriau personol gen i. Ddoes i'n nabod Colin yym pan o'n i'n neud darn o waith i'r lly- pan oedd o'n neud darn o waith i'r Llywodraeth yym ar y Mentrau Iaith yym rhyw ddegawd yn ôl erbyn hyn. Yym, a 'dan ni wedi dod yn dipyn o ffrindiau. Ydyn? Yym. Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi dod yn dipyn o ffrindiau um, ers hynny, beth bynnag. Um, a da ni wedi cael llawer o sgyrsiau um, difyr iawn dros baneidiau, um, yn enwedig yn y Coleg Cerdd a Drama, dwi'n meddwl, ynde? A chapter. A chapter, dyna'r ddau um, hoff le. Yym, mae ganddo ddawn i herio, yn does, mewn ffordd adeiladol a chefnogol, a dwi 'di dod i ddeall rŵan, os dwi 'di deud rywbeth 'na sy ddim yn plesio, mae o'n neud fi feddwl ddwywaith. Ond ar ôl bob panad, yym, dwi yn myfyrio am ddyddiau wedyn dros be' 'dan ni 'di drafod, yym, A dwi mor ffodus bo fi 'di cael dod i'ch nabod chi. Yym, dach chi wedi bod yn gefn i ni yym fel adran yn y Llywodraeth, yym a dwi 'di bod mor falch o allu cydweithio efo chi dros y degawd dwytha. Felly, ga i wahodd chi rŵan yym i roid anerchiad. Diolch yn fawr iawn, Colin.
Hola, que tal? Bon dia. Espere que tot vegi bé. Cymraeg y Bari. Y rhan pwysica o'n anerchedd heddi ydy diolchiadau. Dyma'r cyfle i fi ddiolch yn gyhoeddus i gynifer ohonoch chi sydd yn bresennol. Ac felly, diolch yn gyntaf i Lywodraeth Cymru. Ac i Bethan a Jeremy. Bethan a Jeremy nath liwio'r holl raglen, nath wneud yr holl trefniadau gyda Gwenno a Carwen a Cerys. Gannoedd o e-byst nôl ymlaen i chi, cyfarfodydd diri a'r tîm, ac yn bwysicach oll falle, y syniad gwreiddiol o fy anrhydeddu um, A diolch i ti Dylan am dy eiriau caredig. Na i wedi un peth am Dylan, mae fe'n gweud am y cyfleoedd cynnar. Pan ddath Dylan i'r adran, nath Glyn gynnig cinio ffurfiol iddo fe. Ac oedd Glyn mor hapus i gael Dylan ar y staff, ac fe wedodd wrth Dylan yn gyhoeddus, Wyt ti'n falch iawn o fod yn aelod newydd staff y Gymraeg, a'r hyn wedodd Dylan Nid wyf yn anhapus. Anyway, diolch i ti, Bethan a Jeremy, yn breifat i chi'n gwybod pa mor bres ydw i gyda'ch gwaith. A gael ddiolch ymlaen llaw i'r gweinidog Jeremy Miles am ei gyfraniad y prynhawn yma. Ac yn mynd Andrew Deddney, wrth gwrs, am Traethu, gobeithio, am ddyfodol maes polisi iaith ac addysg. Wedyn, diolch i ti, Dylan, am dymrwymiad a'ch gefnogaeth a'ch cyfeillgarwch, ac i Cadi am edrych ar ôl trefniadau'r Brifysgol am y dydd. Diolch i'r ddoen yn chi. A thrwyddo ti, Dylan, dwi am gyfarch a diolch i holl staff yr ysgol am eu cyfeillgarwch ar hyd y blynyddoedd, yn enwedig felly i Wyn a Sioned. Yn falch o weld Glyn yma, a llos Glyn gyda chefnogaeth Dafydd El, oedd yn gyfrifol am fy nhen i i Brifysgol Caerdydd, creu swydd i fi. Mi ddes i o Brifysgol Toronto yn 1994. Ac am gyfnod hir roeddwn ni yn cyfuno gwaith y Brifysgol, athro yn y Brifysgol, gyda bod ynghlwm wrth fwrdeiaeth. Ac yn falch i gydnabod cyfeillgarwch ac arweiniad Meirion Prys Jones, ynghyd â nifer eraill o gyn staff y bwrdd sydd yma heddi, Hywel, Catrin, Eleri, Alan, Sali, Efa, Jeremy, Gwenno, Carwen. Falch hefyd o weld partneriaid y bwrdd yma, yn enwedig Kevin Campbell, a wnaeth gymaint i lwyddo y cysyniad o fentrau iaith trwy i gyfraniad allweddol, ac hefyd Catherine Jones am ei gwaith arloesol gyda Chwmni Iaith yn hyfforddi ac yn codi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg yn y gweithle. Yn arbennig dwi am ddiolch i bob un o'r cyfranwyr a ddaeth o Aberystwyth, Iwerddon, yr Alban, Catalwnia, Gwlad y Basg a Canada. Bethan a'r criw a'i dewisodd hwy, nid mi. Oedd yn surprise i fi rhyw dri mis ar ôl i nhw cael eu gwahodd i glywed bod y fath ddigwyddiad yn digwydd. A'r unig un nes i Ddeni yma oedd Carsten, achos oedd neb ar wahân i fi cweit yn siŵr pwy i ofyn i ddod yma o Ganada. Ac rwy'n hynod o falch fod Carsten gyda ni. Uh, fe yw un o trysorau polisi iaith Canada. Ac felly dwi'n falch iawn eich bod yn barod iawn i deithio ac i rhannu'ch gwybodaeth am bolisi iaith ac arfer da. Ond yn bennaf oll, diolch i chi, y Gynulleidfa Rhyngwladol, am eich presenoldeb, eich diddordeb yn y maes, gan gynnwys aelodau o fy nheulu a ffrindiau agos iawn. Felly, cawn obeithio, cawn fydd wrth drafod materion dyrys heddiw a mwynhau cwmni ein gilydd ar ôl y siarad weddol boring. Quote fy ngwraig. Nawr te, te. Just hwnna. Na, left and right. So...
Right, diolch ti. Dwi wedi paratoi cyflwyniad yn benna i chi nad sydd yn gweithio llawn amser ym maes polisi iaith, ac i chi dramor, nifer o'na chi, mae rhyw gwarter o'r gynulleidfa wedi teithio o tu fas i Brydain i fod gyda ni heddi, a dwi'n ddiolchgar iawn i chi. I chi gael ddeall ychydig am yr hyn y mae datblygiad polisi iaith, dwi'n ei ddisgrifio hi, ac falle'n bwysicach fel nath Dylan ofyn, dwi'n mynd i osod nifer o gwestiynau. Nid i chi ateb heddi wrth gwrs, ond i chi jyst feddwl, ydy profiad Cymru yn unigryw? Neu ydy o'n weddol debyg i Wlad y Basg, Catalunya, Quebec, etc, y llefydd eraill dwi wedi bod wrthi yn ymwneud. Ymhell cyn i fi ddod i'r adran, sef blwyddyn gron cyn i fi ddod, nath Glyn fy ngwahoddi gyda'r athro Joshua Fishman i fod yn ddarlithydd plenary yng Nghynhadledd Rhyngwladol Ieithoedd Llai Defnydd. A fel rhan o'r cyflwyniad hynny, fel rhan o'r papur yn 1993, nes i gynnig disgrifiad o schemata wedi seilio ar Gymru, ac ar Quebec, ac ar Wlad y Basg, ac ar Catalonia. Un ffordd o edrych ar maes o bolisi iaith ydy'r cyfnodau. Beth sydd wedi digwydd i ganiatáu i bethau eraill ddigwydd. A felly dyma'r pump cyfnod allweddol yn y cyd-destunau rhyngwladol. Delfrydiaeth, protest, dilysrwydd, sefydliadoli a chyfochredd. Ac wrth edrych yn ôl y ganrif, wedwn ni 1923 rhywbeth debyg, Mi oedd gan rhai, dim llawer, ond gan rhai, gweledigaeth. Nid o lle ddyle'r Gymraeg fod, ond lle y bydde'r Gymraeg mewn genhedlaeth. Ac i raddau heleth, ei agenda nhw yn un dilyn, heddi, mewn ffordd falle fwy soffistigedig, gyda grym llywodraeth y tu cefn, ond syniadau gwreiddiol, gweledigaeth rhai unigolion allweddol yn y Cymru gyfoes 1923, 1926, 1930. Na i fanylu ar rhain am gyfnod. Delfrydiaeth. Os mae'n rhaid i edrych i'r ymerfau fan hyn. Creu gweledigaeth o iaith dan fygythiad sydd wedi hau hael sefydlu'n llawn. Ac fel wedodd J.R. Jones, mae hwn yn gyfystyr â chydymdreiddio tir ac iaith. Arddel y Gymraeg fel iaith cenedlaethol Nid iaith pleidiol, nid iaith y lleiafrif, nid iaith rhanbarthau arbennig o Gymru, ond iaith oedd yn perthyn i bawb yng Nghymru fel dinasyddion. Ac wedyn, fel i ni'n gwybod, rheini ohonyn ni sydd dros yn 65, 75, 85, uh, cyfnod hir o brotest yn dechrau gyda 1963, Aberystwyth, dechrau Cymdeithas yr Aeth, Ysgogi rhannu'r boblogaeth i frwydro dros chwyldro cymdeithasol o ran hyrwyddo'r iaith llai defnydd. Yr un peth yn wir am Wlad y Basg ar ôl Franco a Chatalonia, ac yn Quebec yn sicr yn y chwedegau. Herio'r Llywodraeth Ffederal am roi fwy o awdurdod grym a buddsoddiad i yr iaith Ffrangeg. A wedyn cyfnod o ddilysrwydd, falle'r 70au a'r 80au, chwilio am ffyrdd o gynnal y Gymraeg, nid fel achos arbennig, ond fel sail hawliau dynol. Trio creu naratif lle bod y Gymraeg yn mynnu bod hawliau ieithyddol, hawliau unigolion i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol, yn y gweithle, yn y gymuned, ac ceisio ehangu'r peioedd lle oedd y Gymraeg yn bodoli, y tu hwnt falle i'r maes addysg. A wedyn sefydlidoli'r Gymraeg, ceisio ymestyn y Gymraeg i faes y gyfraith addysg, gweinyddiaeth gyhoeddus yn arbennig, rôl allweddol awdurdodau lleol Cymru cyn i'r Senedd i'r Cynulliad gael ei sefydlu. A wedyn nawr, gyfnod o gyfochredd. Ehangu defnydd yr aeth i ystod orau o sefyllfaoedd cymdeithasol sector breifat wrth gwrs, adloniant, chwaraeon a'r cyfryngau. Ac os gael dweud reit ar y dechrau, y sialens fwyaf i ni o ran P'e oedd y Gymraeg ydy'r economi, yn un weddol hyderus y gallwn ni ddylanwadu ar y sector gyhoeddus, y Llywodraeth sy'n rheoli hynny yn ymarferol, ond mae'r sector breifat, cwmnïau mawr, yr economi, datblygiad rhanbarthol, yn dal i fod yn dalcen caled i ni fel rheini sydd yn wneud â pholisiaeth. So na un ffordd o edrych ar pholisiaeth, hanes, Datblygu cyfnodau arbennig. Ond ffordd arall ydy themâu. Esblygiad, dyw e ddim yn naturiol, does dim byd yn naturiol am bolisi iaith. Mae oll yn ymwneud â phenderfyniadau cymdeithasol, gwleidyddol, cymunedol. Dyw e ddim yn anhepgor, ac os unrhyw beth, mae'r llwyddiant ni wedi cael yn gallu mynd tu chwith hefyd, os nad yn yn ofalus iawn, i ddiogelu yr hyn ni eisoes wedi'i hennill. Ond hyrwyddo am gyfnod hir rhwng falle'r pumdegau hyd at gweded y nawdegau, hyrwyddo oedd y maes, dyna beth oedd polisi iaith yn ei olygu. Cymdeithas sifil yn benna yn ymgyrchu o'r gweilod i fyny, nid o'r top lawr, datblygu cymunedol, rôl y mentrau iaith, newn ni ddôl nôl at hynny, ymgyrchoedd gwybodaeth ac ymwybyddiaeth aeth, Protestiadau di-ri yn erbyn anghyfiawnder hanesyddol a pharhaus, ac nid protestiadau Cymdeithas yr Iaith yn unig, ond asiantaethau, cyrff proffesiynol, yn eu meysydd eu hunain, yn gwthio'r Gymraeg i fod yn glywadwy ac yn rhan annatod o'u gwaith. Creu cyfres o naritifau a schematas sy'n cyfiawnhau hyrwyddo iaith mewn amryw gyd-destunau, Ac yn bwysicach i fi, apelio i'r mwyafrif, bod yr iaith darged i'r lles pawb ac nid yw'n destun pryder i'r llafrif yn unig, a dyna oedd neges ugain mlynedd yn ôl, iaith pawb. Os yn ni am i'r Gymraeg lwyddo, wrth gwrs mae rhaid i ni warchod y cymunedau Cymraeg. Wrth gwrs mae rhaid i ni annog i rhieni sydd yn siarad Cymraeg, hala eu plant i ysgolion Cymraeg. Ond y mwyafrif nad sydd yn siarad Cymraeg, 80 y cant o'r boblogaeth yng Nghymru. Nhw sy'n talu trethi, nhw sydd yn ethol ein harweinwyr ac nhw yw y darpar rhieni sydd yn fwy debyg o greu siaradwyr newydd yn y dyfodol. Felly mae eisiau ni talu sylw i sut mae'r mwyafrif yn ymateb, nid jyst i'n honiadau ni, ond i'r prosesau rhagweithiol sydd ohoni o ran y Llywodraeth, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill. Ac yn ail, diogelu'r Gymraeg. Chwilio am hawliau iaith unigol a chyffredin yn rhan o agenda hawliau dynol, nid jyst yn rhan o hawliau iaith, ond hawliau dynol, ehangu'r maes, fel bod Cydraddoldeb, Ymwneud cymdeithasol, Honiadau'r Llywodraeth ar ran y Gymraeg yn cael eu derbyn fel rhywbeth rhesymol, nid jyst rhywbeth ffetish ar gyfer y lleiafrif sydd yn mynnu ymwthio i'r pyrdd yma. Ac fel y gwyddwn ni, mae yna nifer o asiantaethus wedi bwrwrthi yn gwthio am hawl ieithyddol ar lefel ryngwladol, Siarter Ewrop, ieithoedd llai defnydd a ieithoedd rhanbarthol, y Gymuned Ewropeaidd, yr UN, a wedyn ar lefel Brydeinig, fel y gwelwn ni yn y man, ac ar, whoops, ac ar lefel um, genedlaethol ac ar lefel leol. Ac yn bwysicach i fi, codi arfer da am ddefnydd statudau o wledydd eraill, gweld beth sy'n gweithio, ac os yn bosi, addasu nhw i'n sefyllfa ni yng Nghymru. Fel fod ein bwriadau ni yn rhesymegol. Ac wedyn yn fwy ddiweddar o lawer rheoleiddio'r iaith. Gwarantu hawliau cwsmeriaid a gweithwyr mewn statud, Os nad bob amser mewn ymarfer, ac mae anghysondeb cynnig gwasanaeth yn dal i fod yn bryder i nifer ohonyn ni wrth gwrs. Er gweitha ar hyn mae'r gyfraith yn ei ddweud dylid ddigwydd mewn sefyllfaoedd. Sefydledoli arferion dwyieithog amlieithog yn y sector cyhoeddus a phreifat, ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau mawr, banciau, cwmnïau asiwrant, archfarchnadoedd ac ati, ddarparu cynnig rhagweithiol a i sôn fwy am hynny nes mlaen, a gwneud yn ofynnol cael arwyddion, hyfforddiant staff, strategaethau cyfathrebu a chynlluniau safonau iaith, fel fod yr iaith yn weledig yn ogystal â chlywedig. Ac wrth gwrs yn ddiweddar, mae gwaith y Comisiynydd Iaith wrth rheoleiddio wedi bod yn allweddol i newid y tirwedd, i newid disgwyliadau rheini sy'n gwneud penderfyniadau mewn llywodraeth leol, mewn cwmnïau mawr, drwy osod safonau statudol arnynt. Wel, er gweitha'r holl ddatblygiad yma, ac fel oedd Elin yn gweud wrthau ar y we wythnos yn ôl, mae'r Gymraeg wedi thrawsnewid rhwng y 50au ac heddi. Ddylwn ni ymlawenhau yn y llwyddiant sydd wedi digwydd, o gymharu â fel oedd yn rhieni falle yn meddwl am ddyfodol y Gymraeg. Mae gannoedd o bethau bach wedi digwydd i greu hinsawdd weddol lewyrchus. Public gain, private grief. Ond mae yna rhai pethau sydd yn dal i osod Sialens i ni fel rheini sydd wrthi yn ymwneud â pholisi iaith. Yn gyntaf, sut i reoli lwyddiant a disgwyliadau, sut i fod yn gyfrifol, yn ytrach na jyst protestio, a honni sut i liwio gwleidyddiaeth Cymru yn gyfrifol ac yn rhesymegol. Yn ail, sut i liwio llwybr i'r brif ffrwd fel fod yr iaith yn rhan annodwedd o fywyd cyhoeddus Cymru. Ac yn drydydd ac yn fwy ddiweddar falle, maes arbennig Jeremy, deilliannau nid allbynnau yn unig i'w hystyried. Ac ai drwy rhain? Mae yna ffyrdd newydd nawr o edrych ar hen broblemau. Y cwestiwn allweddol yw sut mae creu amodau sy'n canetau twf iaith mewn cyd-destun sy'n newid yn barhaus. Mae fe'n sialens i weision sifil i wleidyddion sut i gadw i fyny gyda'r holl sialensau newydd sydd yn gwynebu ni fel siaradwyr. Wrth gwrs, mae yna lu o bethau sydd yn gweithio. Mae yna ddulliau profiedig. Rhai sydd wedi treialu a'i profi yn holl bwysig, fel y mae deblygu polisi mewn perthynas â throsglwyddo iaith o fewn y teulu, rhwng cenedlaethau, addysg ffurfiol wedi bod yn llwyddiant ysgubol, datblygu cymunedol a hyfywedd economaidd. Ond yr her fawr i ni gyd yn ei hydnabod ydy sut i drosi y sgiliau iaith a fabwysiadwyd trwy addysg ffurfiol, bod yn gyfrwng Gymraeg neu cyfrwng dwyieithog neu dysgu fel oedolyn, yn ddefnydd arferol go iawn, naturiol, fel bod yr iaith yn cael ei hadgyfnerthu fel cyfrwng cyfathrebu a pherthnasau ystyrlon. Defnydd y Gymraeg, wrth gwrs, ydy'r sialens pwysica. Ac felly mae cynyddu niferoedd, boed yn filiwn o siaradwyr Cymraeg, Cymraeg 2050, neu unrhyw ddyfalu ar gyfer Geileg a Gwyddeleg, yn glodwyr. Bydd y neb yn beirniadu'r cynnig sydd wedi bod wrthi i wella statws, defnydd ac hyfywedd y Gymraeg. Ond os nad yw'n hynny'n cyd-redeg ac ymyrraeth gymdeithasol ac economaidd, arwynebol fydd y llwyddiant. Falle fydd na filiwn o siaradwyr. A wedyn mae yna cwestiynau yn cael ei gofyn, beth yw natur i haith nhw? Pa mor barod i nhw i ddefnyddio'r iaith fel priod iaith? pa mor gyfoethog yw eu hiaith nhw, pa mor ddiddorol ydy i ymwneud â diwylliant Cymru, a trosglwyddio iaith yn un peth mewn ysgol. Mae ymwneud â diwylliant sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg yn fater arall. So mi allwn ni gael filiwn o siaradwyr newydd nad sy'n ymwneud rhyw lawer a diwylliant Cymru, a diwylliant Cymreig Cymru. Felly mae yna ofne ynghlwm wrth hyn. Lliwio'r brif ffrwd. I chwi nad sydd yn byw ym Mhryden, mae yna nifer o ffyrdd o herio'r Gymraeg a'i ymgnawdoli mewn deddfau y gyfraith, statudau a rheoleiddio. Tan ddyfodiad y Cynulliad, y Deyrnas Unedig oedd yn ymwneud â pholisi iaith. Sintidol, y swyddfa Gymreig draw fyna. A dyma rhai o'r deddfe allweddol, na i ddim fynylu. Ond i fi, y pwysica o'r rhain ydy Deddf Llywodraeth Cymru a Deddf Cymru wnaeth roi lot fwy o bŵer i'r Cynulliad, i'r Senedd, ac a ganiataodd i'r Senedd fod yn gorff oedd nid jyst yn creu deddfwriaeth, ond yn creu deddfwriaeth statudol. Ond na bŵer y tu cefn i ymwneud y Senedd a gwahanol meysydd gan gynnwys Gymraeg ac addysg. Ac ar ôl iddyw gael y pŵer i greu deddfwriaeth, mae Mesur y Gymraeg 2011 a greodd Comisiynydd Iaith ac yn ei tro rodd mwy o statws statudol i'r Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Tu fas i faes iaith, dyma i fi y weithred pwysicaf. Gan ei fod yn Caniatáu'r Gymraeg fod yn gydnabyddedig ym mhob rhan o weithgaredd y Llywodraeth. Mae'n ofynnol i bob adran yn y Llywodraeth ystyried y Gymraeg fel elfen trawsffiniol, ac i fi, mae hwnna yn normaleiddio'r Gymraeg ar un lefel, ac felly yn holl bwysig. Ac wedyn ar hyn o bryd, mae yna bapur Gwyn, y Gymraeg mewn addysg yn mynd trwy'r system, ac mae nifer yn ystafell wrth gwrs yn gobeithio y fydd hwn yn gwneud gwahaniaeth difrifol da o ran ymwneud â'r Gymraeg yn ein ysgolion ac yn ein system addysg ni i'r genhedlaeth nesaf. Ac wedyn lliwio i'r brif ffrwd. Mae targed o filiwn o siaradwyr, er mwyn cael miliwn o siaradwyr wrth gwrs, rhaid i ni gynhyrchu 1.4 miliwn. Achos mae nifer heledd o blant ifanc Cymru yn symud i Loegr neu America neu Saudi Arabia neu fel Mike Phillips i Doha. Uh, yn ni'n colli ar lein lefel nifer o bobl. Ond un rhan ohonyn nhw, es i Canada, es i Loegr, es i America. ac fel y clywyn ni, dim ond oherwydd caredigrwydd Glyn ddes i'n ôl i Gaerdydd. Mae'r strategaeth hefyd yn creu disgwrs sydd wedi atgyfnerthu gan awdurdod llawn Llywodraeth Cymru, a mae hwnna yn gwneud gwahaniaeth enfawr. O'r holl rym Llywodraeth Cymru y tu cefn i'r strategaeth. Ac yn sgil hyn mae canlyniadau ac effaith. Adranne'r Llywodraeth nad oeddwn nhw wedi ymwneud neu ymrwymo i'r Gymraeg cyn hyn, nawr yn gorfod ymwneud â'r Gymraeg fel mater statudol. Gweision sifil yn gorfod trin y Gymraeg fel nwydd cyhoeddus, wedi ei normaleiddio, dou buzzword ond nhw'n hynod o bwysig, ym mhob agwedd ar swyddogaethau a chyfrifoldebau y Llywodraeth. A fel wedes i, mesur y Gymraeg yn holl bwysig o ran cyflwyno set gynhwysfawr o safonau iaith ac ymbweru Comisiynydd Iaith i rheoleiddio. Ac felly mae ymwybyddiaeth gynyddol o amlygrwydd y Gymraeg yn meddylfryd swyddogol ar lefel genedlaethol ac ar lefel awdurdod y lleol. A wedyn un cwestiwn i gychwyn, sut y bydd y strategaeth yma yn cael ei werthuso, nid jyst gan y gweision sifil sydd yn gyfrifol a'r gweinidogion, ond gan ni y cyhoedd, sydd naill ai'n mwynhau neu'n dioddef o'r mesurau sydd yn y strategaeth. Sut fyddwn ni'n barnu llwyddiant a be fydd yn profi ymwneud y Llywodraeth drwy'r strategaeth? A fel gŵyr lot ohonoch chi sydd yn byw yng Nghymru, mae yna rhwystredigaeth ar dryswch gyda'r cynnydd sydd wedi hawlio naill ai dan ystradegeth neu gan gwleidyddion Cyfrifiad diwetha 2021 Gwmpodd nifer y siaradwyr Cymraeg o 19 y cant i jyst dan deunaw y cant, rhyw bedair ar ugain fil o siaradwyr llai yn ystod y degawd. A'r cwmp fwya', ystod oedran addysg ffurfiol, plant pump i bymtheg, lleihad o chwe phwynt canran oedd yn medru'r Gymraeg, o ddeugain y cant i 34 y cant, a wedyn grŵp llai falle lawr rhyw bump y cant. Pan ddaeth canlyniadau'r cyfrifiad allan yn gynta, oedd pawb oedd ar y cyfryngau yn gweud effaith Covid. Dyma'r unig ateb synhwyrol i'r bwymp. Ysgolion ar gau am ddeunaw mis fel y gwyddwn ni, a teimlad nifer o rieni oedd bod eu plant nhw heb gael cynnydd digonol yn eu sgiliau Er mwyn eu cefnogi nhw'n siaradwyr go iawn. Ers hynny, mae ymchwiliad Llywodraeth Cymru i'r anghysondeb rhwng data'r cyfrifiad a'r arolwg blynyddol o'r boblogaeth wedi ei chyhoeddi, a fe ddaw i at hwnna yn y sleid nesaf. Ydy Covid yn foddhaol fel esboniad? Wrth gwrs mae fe'n elfen gre. Ond ai dyna'r holl Ateb. Mae yna ffordd arall o fesur nifer y siaradwyr Cymraeg, nid jyst hanner miliwn, ond bron i filiwn. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben diwedd mis Mawrth llynedd, amcangyfrifodd yr ôl blynyddol o boblogaeth fod bron i 30% o'r bobl tair oed neu hun yn gallu siarad Cymraeg, ffordd arall o fesur pwy oedd yn hawlio bod nhw'n defnyddio'r Gymraeg. Mae'r ffigwr hwn yn cyfateb i tua 9,000 o siaradwyr, ychydig yn llai na llynedd, dim lot, 400. Mae'r ystadegau yma falle ychydig yn amwys. Ond dyma y map sydd yn siomi nifer Newidiadau yn y cyfrifiad rhwng 2011 a 2021, a'r cwymp fwya' yn un o gadarnleoedd y Gymraeg yn hanesyddol, Caerfyrddin. Pam? Dyw Covid ddim yn ateb i hwn. A llysoedd Covid yn perthyn i bawb yng Nghymru. So mae rhywbeth arall yn digwydd tu ôl y llenni, neu falle'n gyhoeddus. Ac yn syth ar ôl i hyn gael ei ddarganfod, mi wnaeth nifer awgrymu bod nifer o awdurdodau lleol y Fro Gymraeg wedi bod, nid yn ddiog, ond esgeuluso hyrwyddo'r Gymraeg yn ddigonol, yn enwedig ymysg rhieni di-Gymraeg, nid jyst rheini oedd yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg neu'n ddwyieithog. Am weddill Cymru, o' 'na chydig o ostyngiad. Yr unig gynnydd, cynnydd bach iawn, ond o leia oedd e'n gynnydd, oedd ardal Caerdydd, y Fro, a rhai o gymoedd y de. Ffactor arall fydde newid poblogaeth. Pobl yn symud mewn, pobl yn symud mas o'r fro Gymraeg. Bobl hŷn, cenhedlaeth hŷn oedd yn gwbl ddilys wrth siarad Cymraeg yn naturiol, yn marw. Felly mae nifer o ffactorau tu hwnt i Covid yn gyfrifol am y patrymau hyn. Ond y pwynt am ddangos y map ydy bod dechrau Cymraeg 2050 o blatfform weddol isel yn fwy o sialens nag y ddisgwylid. Allws mi oedd na ddisgwyl y bod yna gynnydd barhaol o gyfrifiad i gyfrifiad. Felly mae rhaid ni fod yn siŵr o'n honiadau ni. Ac wedyn y trydydd elfen, deilliannau neu jyst allbynnau yn unig. Yn draddodiadol, mae Llywodraeth yn mesur llwyddiant boed e'n bolisi tai, iaith, iechyd, trwy osod targedau, rhannu cyllidebau a meddwl am allbynnau. Cyfrif faint o arian a wariwyd, faint o gyfarfodydd a gynhaliwyd, beth oedd y niferoedd oedd yn mynychu digwyddiadau oedd yn cael eu ariannu gan y Llywodraeth, sef targed, llwyddiant, allbwn. Ond am y 15 mlynedd diwetha, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi adnabod meysydd fel newid ymddygiad ac argyhoeddiad fel elfennau holl bwysig wrth ddatblygu polisi ac yn awr yn elirat egwyddor deilliannu i herio'r hen draddodiad o mesur allbynnau yn unig. Holl pwynt polisi ydy newid ymddygiad, nid casglu gynulleidfa. Ond yr ail gwestiwn dwi'n mynd i ofyn i chi feddwl am yn ystod y dydd a thu hwnt, a yw polisi a strategaeth iaith yn wahanol iawn o ran ei elfennau cymdeithasol a seicolegol, personol, o'i gymharu â pholisïau o fath gwahanol. Os na rhywbeth unigryw am geisio ymwneud â iaith unigolyn a chymuned, nad sydd yn wir am bethau eraill o ran meysydd polisi, fel gofal iechyd, yfed a gyrru, terfyn ugain milltir yr awr, lleihau siwgr mewn bwydydd a diodydd meddal, a gwaredu pecynnau plastig er mwyn leihau llygredd yn y môr, er enghraifft. Ydy'r math 'na o ymyrraeth bolisi yn wahanol i ymyrryd gyda dewisiadau rhieni neu ymwneud pobl ifanc â'r iaith? Dyma chwech maes allweddol, strategaeth 2050, polisi a chynllunio, normaleiddio, hawdd i ddweud, anodd i wireddu, addysg, trosglwyddo iaith yn y teulu a'r gweithle, seilwaith cefnogol, a gwell ddeddfwriaeth a hawliau iaith cryfach, ac wrth hynny dwi'n golygu symud o hawliau unigolion i hawliau cymunedol. ac wrth i Iestus Cymru gael ei ddatganoli a'i ymbweru yn fwy, falle taw dyna'r her nesa' i ni, sut i warchod diddordebe a hawlie cyfreithiol cymunede cydnabyddedig. Talcen caled iawn i ddiffinio pa gymuned 'yn ni'n sôn am, er bod ni gyd yn ein penne yn meddwl bod ni'n gwybod lle yng Nghymru ni eisiau gwarchod. Ond mae diffinio hwnna gan strategaeth gwlad yn anodd tu hwnt. Addysg ydy'r peth pwysicaf wrth gwrs, yn allweddol i dyfu dwyieithrwydd. Cwestiwn arall. A fydd y system addysg yn buddsoddi yn y nifer sydd ei hangen o athrawon cyfrwng Cymraeg newydd? Pan ddath Cymraeg 2050 allan yn gyntaf, mi nath rhieni dros addysg Gymraeg, a heini Griffith yn benodol, awgrymu os ydy hwn yn mynd i lwyddo, Mae eisiau o leia 800 fwy o athrawon cyfrwng Cymraeg yn sydyn iawn, er mwyn cynnal y niferoedd yr oedd y polisi yn disgwyl i greu, a dyw hwnna 'eb ddigwydd wrth gwrs. Mae yna weithgaredd, ond mae fe'n annigonol i wedd-newid ein disgwyliadau ni fel rhieni, athrawon y gymdeithas, etc. Mae angen ehangu darpariaeth meithrin cyfrwng Cymraeg. Mae angen agor ysgolion dwyieithog neu Gymraeg newydd. Ac mae angen ymgorffori addysgu cyfrwng Cymraeg mwy effeithiol mewn ysgolion Saesneg. Mae yna un enghraifft newydd, Groeswen, yn ardal agos i Radur yng Nghaerdydd yma, ysgolion dwywaith. hanner yn Gymraeg, hanner yn Saesneg. Eto, y gofid yw, falle, fydd y Cymraeg yn cael ei danseilio gan nad yw'n ysgol cyfrwng Cymraeg. Ond y cynnig yw, mae wedi gweithio yn Wlad y Basg, model B. Mi oedd na dreialu ar hyn yn Abertawe genhedlaeth yn ôl, a'r gobaith yw os ydy Groeswen yn llwyddo, i ddenu rhieni di-Gymraeg i ymhyfrydu yn y Gymraeg fel cyfrwng addysg, y bydd yna fwy o ysgolion dwy-iaith, nid dwy-ieithog, ond dwy-iaith, yn cael ei sefydlu. A wedyn cefnogi gwaith sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch wrth ddatblygu sgiliau staff a dylunio'r cwricwlwm, creu proffesiynau fel weithwyr sifil, Bobl sy'n gweithio yn y byd preifat, bobl sy'n gweithio yn y gyfraith, mae rhaid yn nhw jyst nid yn unig ddefnyddio'r Cymraeg, yn cael eu trwytho yn broffesiynol i fod yn allu cynnig gwasanaeth broffesiynol i pwy bynnag sydd yn ei dewis yn y gwahanol meysydd, fferyllfeydd, meddygon, deintyddion, etc. Dim bod yna lot o ddeintyddion yn y fro Gymraeg yn gwybod. A fydd hyn yn creu'r gweithlu dwyieithog effeithiol sy'n cael ei ganmol yn y strategaeth? Beth arall sydd ei hangen arno ni er mwyn creu y sgiliau yma? Ac wedyn y benbleth, pam wedi'r holl ddiwygio polisi mae angen cynlluniau newydd? Bob degawd, bob pum mlynedd, bob tro mae gweinidog newydd yn dod i'r afael. Ry'n ni'n gwybod bod defnydd yn rhagdybio set o sgiliau a meithrin gallu, yr hyn a geir trwy'r system addysg ffurfiol naill ai'n blentyn, yn ddisgybl neu'n oedolyn. Fel y gellir defnyddio gofodau a chyfleoedd er mwyn defnyddio iaith leiafrifol. Dyma di hanes Quebec a hanes Gwlad y Basg. Roedd creu niferoedd yng Ngwlad y Basg yn lwyddiant ysgubol. Bach iawn, fel bydd Ann falle yn adrodd nes mân, oedd y defnydd cyfredol o'r Fasgeg, hyd nes bod na fwy o gyfleoedd yn cael eu greu, hyd nes bod na fwy o rhaglenni codi ymwybyddiaeth. So mae cynyddu niferoedd yn un peth, ond dwi ddim yn digon wrth gwrs. Mae angen cyfleu Llefydd lle mae'r Gymraeg yn cael ei pharchu, cael ei chaniatáu, cael ei harddel, cael ei normaleiddio i ddefnyddio'r jargon. Yn gynyddol yn y gymdeithas reeledig hon, mae gofyn am argyhoeddiad gwleidyddol a dilysrwydd gwleidyddol i wthio'r agenda ymlaen. Hyd yma, i ni wedi cael hwnna gyda'r Senedd, ond pwy a ŵyr be all ddigwydd yn ystod y degawd nesaf, dibynnu pwy yw ein hirweinwyr ni. Ac mae hefyd angen bod yn glyfar iawn o ran sut mae meithrin syniadau newydd o feysydd seicolegol gymdeithasol, megis newid ymddygiad, mind space, damcaniaeth nudge ac argyhoeddiad. A dwi'n siŵr pan fydd Jeremy yn siarad mi fydd e'n cyfeirio at y syniadau bellgyrhaeddol hyn i newid yn ymddygiad ni. Nid unwaith fel mater unigryw, nid yn achlysurol, ond fel mater o reidrwydd, lengua propria y Gymraeg. Ac wedyn, codi arfer da. Dwi wedi dewis pedwar wlad lle dwi wedi bod yn ymwneud ymchwil ers y 70au. Es i i Ganada yn 1973 ar ysgoloriaeth, newydd briodi, symud i Ganada, ac ymwneud â le francophonie yn Quebec, New Brunswick ac Ontario, ac ymwneud â gyrff y llywodraeth. Archwilio gwaith newydd y Comisiynydd Iaith cyntaf, cyfweliadau dwys gyda fe a'r staff, ac ers hynny wedi bod yn gwthio'r syniad o Gomisiynydd Iaith yn Iwerddon, yng Nghymru, yn sgrifennu am rinweddau Comisiynydd Iaith, ond noder, nid ar draul asiantaethau eraill fel y Bwrdd, ond yn ddibynnol ar rhywbeth a ddylid fod wedi digwydd cyn sefydlu'r Comisiynydd, sef swît o hawliau unigolyn, fel bod y Comisiynydd yn rheoleiddio'r hawliau hynny. Mae wedi digwydd y ffordd all rownd yng Nghymru. Er mwyn plesio rhai, mae'r Comisiynydd wedi cael ei sefydlu, ac nawr mae'r safonau a hawliau ieithyddol a chymunedol yn cael eu datblygu. Yr ail beth sydd yn bwysig, a falle fydd Carson yn sôn am hwn, ydy cynnig gwasanaeth gweithredol rhagweithiol oedd yn rhan allweddol o wasanaeth ffederal ar gyfer rheini oedd yn siarad Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg yng Nghanada. Ac yn dilyn penderfyniadau'r uchel lys hawliau ieithyddol cymunedol, Dyfarniad yr Uchel Is oedd, Ofer oedd disgwyl i sefydliadau gynnig hawliau ieithyddol wrth fynd i ysbyty neu glinic neu brifysgol, oni bai bod yna hawliau cymunedol hefyd, yn gwarchod yr hawliau unigolyn yma, fel fod sefydliadau yn cael eu cynnal, eu hariannu a'u datblygu i wasanaethu'r niferoedd sylweddol yn siarad Ffrangeg yn Ontario, New Brunswick ac yn Quebec. Yng Nghatalwnia, yn ddiweddar, yn ystod y degawd diwethaf falle, mae'r cysyniad o siaradwyr newydd, sut i ymdopi â nifer heledd o bobl dŵad. Mwy na miliwn o bobl wedi symud i Gatalwnia yn y 15 mlynedd diwethaf yma. Y rhan fwy ohonyn nhw'n disgwyl i siarad Sbeineg. Sut mae'r Llywodraeth Gatalaneg yn ymyrryd yn ymarferol i ddenu nhw i ddysgu Gatalaneg ac i ddefnyddio'r Gatalaneg, a dwi'n siŵr fydd Maite trwy'i waith hi gyda'r folontariaid Per la Lengua yn ymhelaethu ar y cysyniad yma o ymdopi, o groesawu, o fod yn gyfeillgar i bobl dŵad, ffoaduriaid, bobl o China, bobl o Morocco, bobl o Gymru. Ac yng Nghymru, i ni wedi mabwysiadu i'r syniad trwy'r cynllun siarad. O Wlad y Basg, yr un ymwneud â siaradwyr newydd, dyma'r unig ffordd oedd gan Wlad y Basg i drwytho bobl dŵad yn benna o Latin America, ond o ran eraill o Sbaen wrth gwrs, i ymwneud â'r Fasgeg, creu cyfleoedd i siaradwyr newydd ddefnyddio'r Fasgeg. a fel bydd Ann falle'n sôn, un o'r rhaglenni allweddol ydy Wsgar La Dia, sydd yn ceisio newid ymwneud bob dydd gyda pobl sydd yn gallu siarad Cymraeg ac yn gallu deall, nid Cymraeg, Basgeg, ac yn gallu deall Basgeg, ond yn draddodiad o ddim yn siarad â'i gilydd. Creu cyfleoedd newydd a all arfer arwain at arfer da. Ac wedyn un peth sydd yn wir am Ganada ac am Gatalunia ac yn benna yn wir am Wlad y Basg ydy systemau mesur a gwerthuso y sociolinguista clestura. Yng Nghymru, yn hanesyddol, os oedd yna greisis, yn ni'n cynnal ymchwiliad. Yn ni'n chwilio am sut i fesur cynnydd neu ddirwyiad yn gallu plant i siarad Cymraeg. gwaith Estyn, etc. etc. Be mae Gwlad y Basg, Canada a Catalwyn yn neud ydy mesur yn barhaol defnydd yr iaith ar y stryd, yn y gweithle, yn y clinic, Hopital Del Mar, etc. Ac yn ni'n gallu gwneud hynny yng Nghymru, ond yn ni ddim yn gwneud e o reidrwydd yn gyson, neu'n ddigon cyson o ran defnydd y Gymraeg. Ac wedyn yn Iwerddon, Dod i nabod ac i ymhyfrydu yng ngwaith y Comisiynydd Iaith, ac awgrymu hwnna fel model i ni yng Nghymru, ac yn fwy ddiweddar, falle fydd John yn siarad am hwn, Beirdd a Service y Gaeltacht, trefi o ardal cad ieithyddol sydd y tu fas i'r Gweiltacht, ond sydd yn gwasanaethu'r gwasanaethu'r Gweiltacht trwy gynnig gwasanaethau asiantaethau proffesiynol, rhywbeth debyg i hen gynllun y Bwrdd yr Iaith o ran ardaloedd arwyddocaol. Cynigion at y dyfodol. Beth sy'n ei hangen arnyn ni? Beth yw'r gwaith maes eisiau cael ei ddatblygu gan y Llywodraeth, Awdurdod Lleol ac Asiantaethau? Wel, yn sicr mae eisiau cryfhau'r system cynllunio gwlad a thre. Nôl yn y 70au, mi nes i gynnig ddarlith yr Eisteddfod yn Eisteddfod Wrexham ar gynllunio iaith mewn gwledydd eraill, yn bennaf Canada, Gwlad y Basg ac i raddau llai Catalwnia. Clive James a fi oedd wrthi yn darparu cylchlyddur cynllunio iethyddol. Bach iawn oedd y diddordeb yn y 77. Bach iawn oedd ymwneud cynllunwyr gwlad a thre gyda'r maes. Yn bennaf oll, a llyswn ddim yn gallu dynnu mewn i ffrae gwleidyddol yng Ngwynedd, neu yng Ngheredigion, naill ai i ganiatáu neu wrthod caniatâd i borthladd newydd yn Abersoch, neu ddatblygiad diwydiannol yng nghyffiniau Aberystwyth, ond nhw'n cadw draw o'r ymwneud. Yn fwy ddiweddar, wrth gwrs, gyda tan ugain sy'n ymwneud â rhoi rheoliadau i cynllunwyr gwlad a thre, mae yna fwy o fwy o wneud rhwng cynllunwyr gwlad a thre, cynllunwyr iaith a datblygwyr rhanbarthol yn y system. Ac fel deiryddwr, mae'n amlwg bod yr ymgylchydd Prif ffrydiol fenyw ecolegol holistaidd yn mynd i fod yn fwy ac yn fwy bwysig, nid jyst i lunio polisi, ond i drosglwyddo'r polisi i'r cyhoedd. Ac yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud gwaith manwl iawn o ran gwarchod cymunedau Cymraeg. Mae'n weid y fro Gymraeg yn unig, mae'n fwy na hynny wrth gwrs, ond gwaith arbennig o wych Dan arweiniad Doctor Simon Brooks sydd yma a'r tîm, a Cyfrifoedd y Gymraeg o dan arweiniad yr Athro Elin Jones sydd hefyd yma. A maes y law mi gewn ni yr hyn maen nhw'n awgrymu i'r Llywodraeth i weithredu o ran gwarchod diddordebau ein cymunedau hanesyddol traddodiadol trysorfa ein diwylliant ni yn hanesyddol yn y gogledd a'r gorllewin. Ar lefel arall, mae rhai o lywodraethau awdurdodau lleol yn codi trethi ac, neu yn cofrestru tai ha, fel tai ha, ac nid Airbnb, i osgoi treth, etc. Ac yn bwysig iawn i fi, mae datblygiadau ochr y gymuned, gwaith gwych cymunedoli yng Ngwynedd. Cymunedau eraill, yn benna yng Ngwynedd, ond nid just yng Ngwynedd, yn prynu eiddo fel adnodd tai, siopau, neuaddau ac yn y blaen. Y trydydd cwestiwn, ai dyma'r ffordd ymlaen? Fel y byddwn yn fwy hunan meddiannol yn defnyddio cyfalef cymdeithasol i warchod ein diddordebau bregus ni, ac ychydig yn llai dibynnol ar awdurdodau a phenderfyniadau llywodraeth. Yr hyn sydd gan Catalonia, Quebec, ac i'r arddellau Gwlad y Basg ydy cyfalef preifat, banciau, diwydiant, cyrff allweddol IT sydd yn ymwneud â pholisi iaith. Dyw hynna ddim yn wir amdano ni yng Nghymru. Yn ni'n orddibynnol ar lywodraeth ac ar awdurdodau lleol. Felly i gloi, Maen nhw yn gwybod hwn, wrth gwrs, ond yn gweud e fel cwestiwn so what, Dylan. Mae angen i weision sifil ym mhob maes, nid jyst Bethan, Jeremy a'r criw o'r tîm, ystyried, pwyso a mesur syniadau a phersonoliaethau pob gweinidog dros y Gymraeg a ddaw'r swydd. Mae gweinidog yn dod ac yn gadael. Rhai yn nhw'n mynd i falle i swydd well, rhai yn cael eu siomi falle. Ond yn y bôn, ers y dyddiau cynnar yn gweithio yng Nghanada, dwi wedi bod yn ymwneud yn benna gyda gweision sifil. Nhw ydy'r angor sydd yn creu, yn gweithredu ac yn mesur y broses o bolisi iaith. Ac felly nhw ydy'r rhai sydd yn bennaf gyfrifol. Nid nhw sydd yn penderfynu wrth gwrs, ond fel yn ni'n gwybod gyda Yes Minister, nhw sydd yn bwydo, nhw sydd yn awgrymu, nhw sydd yn gweud, chwarae teg, Gweinidog, syniad call iawn. A fydd unrhyw un arall yn y Cabinet yn deall y rhesymeg tu ôl hwn? Mae gen ni ychydig syniadau fwy rhesymegol, mwy falle, gweithredol. A felly dwi'n talu teyrnged i weision sifil ac i bob un ohonoch chi sydd wrthi ar wahanol lefelau yn gwneud penderfyniadau dyddiol o ran y Gymraeg. Chi yw cefn y Gymraeg. Nid ni fel dinasyddion, nid asiantaethau protest, ond y rheini sydd yn gweithio'n ddiwyd iawn y tu ôl y llenni i greu'r sefyllfa lle mae'r Gymraeg yn gallu ffynnu. trwy'u cyngor doeth, trwy ymwneud, trwy fod yn ddiwyd iawn o ran creu'r cyfleoedd i wthio'r Gymraeg. Ac wedyn mae angen i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar bob lefel ddeall gofynion newid ymddygiad a sut i ragweld yr ymateb fydd i bolisïau. A'r esiampl gorau ydy terfyn cyflymder i gymilli'r lawr. Yn siŵr fod Lee Waters yn meddwl bod e'n rheswm digonol i greu rhywbeth bron dros nos. Ond fel dwi'n gweld nifer o'n chi'n gwenu, falle bod pawb ddim yn cyd-fynd â'r penderfyniad. Mi dawn ni i arfer ar hynny, gynnau fwy o bet mar gyda Casnewydd, yr M4, a diffyg Ffordd osgoi, Twnnel Bryn Glas, ag ugain milltir yr awr, ond mater arall yw hwnna. A wedyn, cwestiwn falle sy'n wneud â newid ymddygiad, ond falle cwestiwn dwfn iawn i ni fel cymdeithas. Nid yw polisi a swyddogol y Llywodraeth yn lleddfu nac yn mynd i'r afael â'r strwythurau dwfn ac anweledig tu ôl i agweddau weddol lled-elyniaethus tuag at y Gymraeg, neu rhwystredigaeth sydd gan rhai am fodolaeth yr aeth. Dyw'r frwydr ddim drosodd. Dyw iaith pawb heb argyhoeddi pawb. Mae'n dalcen caled, nid jyst i rheini sydd wedi dod i Gymru o Afghanistan neu o Loegr, Ond i'r rheiny sydd wedi cael eu geni a'n gweud, dwi'n ddigon da, pam ych chi'n gwthio'r Gymraeg lawr yng ngwddf? Dwi'n gymaint o Gymro a ti. Mae fy hen, hen arfer, ond ef cael ei tawelu. Mae di gwella wrth gwrs, ond dwi heb ddiflannu. A'r cwestiwn arall ydy ein dibyniaeth ni ar Lywodraeth. Mae nifer o asiantaethau yn rhan o ddiwylliant sy'n ddibynnol ar grantiau sy'n cael ei weinyddu, ei ariannu a'i reoleiddio gan Lywodraeth. Ac yn sgil hynny, dyn nhw ddim yn gwbl annibynnol. Mae rhaid nhw ymwneud yn y ffordd mae'r Llywodraeth yn caniatau iddyn nhw wneud o ran buddsoddiant, arian, gwerthuso ac yn blaen. Ac i gloi, dyma sleids Nesta. Mae Nesta yn olygu The National Endowment for Science, Technology and the Arts. Rhyw 20 mlynedd yn ôl, oedd yn rhan o Lordraeth y Deyrnas Unedig, ac yn 2012 mi ddath e'n elusen, think tank, i gyfleu syniadau newydd ym mhob maes polisi bosib. A dwi am defnyddio eu gwaith nhw i ddangos pa mor gymhleth mae fe i bobl fel Bethan a Jeremy a'r criw, nid jyst i weithredu, ond i ddeall yr hyn sydd ei hangen ei wneud er mwyn lunio, lliwio a gweithredu polisi. So ai drwy rhain, Yn gyntaf, intelligence space, deall realiti'r sefyllfa i ni'n gwynebu. Wrth gwrs, mae tystiolaeth, ystadegau yn allweddol i greu bolisi. Mae ymchwil ethnograffig, ymchwil Academaidd ymchwil yn meysydd proffesiynol hefyd yn gallu bod yn allweddol wrth fwydo mewn. Mae gwybod sut i baratoi ar gyfer newidiadau yn y dyfodol a sut mae rheini, boed nhw'n economaidd neu globaleiddio neu newid ddyfodiad, yn mynd i effeithio ar ein gallu ni i ymrwymo i wthio'r Gymraeg, Bob math o bethe mae rhaid nhw fadelu er mwyn deall goblygiadau eu polisi nhw. Ac wedyn, falle yn bwysicach, cymryd bobl gyda chi fel gwneuthurwyr polisi, ymbweru ni fel unigolion, fel cymunedau, fel cyrff proffesiynol i ymwneud â'r broses o liwio polisi. Ac yn hyn, un o'r pethau pwysicaf mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn wneud yn ddiweddar ydy cyd-greu, gofyn i arbenigwyr ac i bobl eraill i barnu am y mathau o modelau neu polisïau sydd ar y gweill. Wahodd nhw i mewn i'r drafodaeth, i'r broses o benderfynu ac o liwio, fel eu bod eu harbenigedd nhw yn cael ei amlygu yn y polisi a ddaw Gwybod sut mae penaethiaid adrannau, nid adrannau llywodraeth, ond penaethiaid adrannau, clinicau, ysbytai, prifysgolion, yn ymateb i'r syniadau newydd yma. Y person pwysica mewn unrhyw sefydliad ydy'r person gan y ffwer. A'r enghraifft gorau yn hanesyddol yng Nghymru oedd rôl Prif Swyddog Heddlu Gogledd Cymru, Sais, oedd wedi argyhoeddi o bwysigrwydd defnyddio'r Gymraeg yn y gweithlu yn yr heddlu a fe wnaeth e drawsnewid Heddlu Gogledd Cymru trwy awdurdodi defnydd y Gymraeg a thrwytho neu caniatáu bod unigolion yn mynd i cael eu trwytho i ddefnyddio'r Gymraeg yn ogystal â Saesneg yn eu gwaith bob dydd. So mae cyrraedd rheini sydd â phŵer ac awdurdod ac ymwneud â nhw, fel mae'r Llywodraeth yn wneud, yn barhaus, yn holl bwysig, fel bod y syniad yma yn llifo drwy'r system ac yn rheadru i lefelau eraill.

Defnyddio y dechnoleg newydd er gwella'r Gymraeg. Sut y gallwn ni gasglu data big data sets i lwytho'r Gymraeg i fewn i'r holl faes polisi, tai, datblygiad rhanbarthol, iechyd, addysg, etc. Ac yn y pen draw, sut y gallwn ni ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ddylanwadu ar benderfyniadau bobl sy'n newydd cael plentyn i hala eu plant nhw i'r ysgol feithrin leol, neu i ddefnyddio mwy o'u Cymraeg mewn i ddysgu yn yr ysgol fel oedolion. Pwysedd cymdeithasol, y cyfryngau cymdeithasol. Mae eisiau bod yn llefer wrth i ddefnyddio nhw, ac nid jyst beirniadu a gweud gwae fi, dyn nhw ddim yn ymateb fel dwi'n disgwyl. Wel, yn job ni ydy helpu nhw i ymateb yn y ffordd disgwyledig trwy nudge theory ac ymwneud ac ymwybyddiaeth. Ac wrth ymwneud â'r holl meistr yma, mae Nesta yn awgrymu, mae'n allu ddod o hyd i realiti newydd, beth y'n ni'n disgwyl i'r Gymraeg edrych fel yn ystod y pum deng, ugain deng mlynedd yr ugain nesa'? Wel mae Strategaeth 2050 wedi cynnig un strategaeth, ond mae 'na lu o strategaethau eraill yn deillio o hwn wrth gwrs. Ac felly mae pethau fel gweledigaeth newydd, Gwasanaethau newydd, yn enwedig rheini ar-lein ac nid wyneb wrth wyneb. Mae gwybod sut mae cynllunio'n systematig yn y broses yma yn mynd i fod yn holl bwysig. Ac felly yn bwysicach na bopeth arall ydy adnabod y risgiau sydd wrth gefn yr ymwneud y buddsoddiad a'r gobeithion, fel bod ein disgwyliadau ni yn rhesymegol ond wedi cael ei beth yw'r gair? wedi cael ei seilio ar dystiolaeth ac nid ar gobeithion a gywyllus da, ond data cry, cydnabyddedig, rhesymegol, barhaus fel bod unrhyw un sydd yn gwynebu'r polisi'n gallu dweud mae hwn yn gwneud sens. Mae fe'n rhesymegol, mae fe'n nwydd gyhoeddus, mae fe'n er lles pawb yng Nghymru, nid jyst rheini sydd ar hyn o bryd yn gallu deall, siarad ac ymwneud drwy'r Gymraeg. So dyna fy nghyfraniad i. Cwestiynau i chi feddwl am, ystyriaethau am bolisi iaith, ond yn bennaf oll, dwi eisiau gloi yn gyntaf diolch i chi am eich presenoldeb, ac yn bwysicach fyth falle, diolch i Bethan, Jeremy, Dylan a Cadi am drefnu'r diwrnod, ac am weddill y diwrnod, a gobeithio gewch chi hwyl wrth ymwneud â'ch gilydd. a diystyru popeth dwi wedi gweud. Diolch.